Gaty baý öýdýän baý diýä. Sen baýmy baý. Şa daşymdan baý atly aslynda men gedaý. Podjelkasyny çykaryp başladylar we bazara satyga çykardylar. Baý brendiň seniň biznesiňe näl tapawudy boldy. Adamlary bara adamlar uşdurarsyňyz siz bara adamlary. Göçürilen aýdymlara näli seredýäň? Ýaňam şo barada zat etdikdä bilýäň. Halamaýan, goldamaýan. Senem kimdiginem düşündiň dogry däl. Düşündim aga.
S to the bin nigga.

Hemmäňize salam! Onlaýn gepleşigimize hoş geldiňiz! Bu günki sanymyzda Baýma myhman bolýar. Baýma kim? Baýma näme edýär? Baýma rep aýdýarmy? Repçimi? Näme üçin rep çykaryň? Şular ýaly soraglar köpdi. Baýma repçimi, repçi dämi? Özi soraglaryňyza jogap berer. We uzaga çekmän göni soraga başlaly sorag jogaba başlaly baýma jaň edýän. O salowmaleýkum baý gowmy. Rozy brat salowmaleýkum. Kak dela gowmy. Normalno ýagşy ýagşy sen nädip. Şükür şükür bar bar gowy bizem gowy. Molodes brat.
daş edýän proýektleram şikarny proýektler seredýän görýän saol saol brat işinde üstünlik. Edil şo zatlary saňa aýdasym gelýär proýektleň edýän waýnjyklaryň tanslaryň hiç söz ýok üýtgeşjek edýäň özboluşlyja prikollaryňam üýtgeşjek üýtgeşik birinji Meditatyň adyndan saňa köp köp sabolsun aýdýan minnetdarlygymy bilýän Meditaty toparyndan sözümizi ýykman geldiň. we bilýäňmi göni soraglara başlaýar. Soraglara başlar baýna soraglara başlamamyzdan ozalam bir kiçiräk biografiýaňy aýyp berseň özüň barada aýdyp berseň bize agzalarymyza.
Özüm barada näme diýen. Doly adym Baýmämmet, soň Baýmogully, indem Baýogully. Türkmenistan, Krasnowod, Rossiýa, indem Dubaý. Tans oýnaýas. Tans oýnaýas. Rew aýna rew aýdan zok. Ýöne rew aýdýarym kady pikir edýärler. Ay bro oýun bardy. Ne ne aýtjagym bilemok. Gawsy da bar, waпрос da bar.
Şo barada birazjyk açyklap geçseň. Näme üçin repçi diýip pikir edýärler? Meniň pikirimçe şo wideolar Zumeriň aýdymy, Aragonyň aýdymyna wideolar düşürýänligi üçin bolup biler. Şo barada birazjyk üstünde durup geçsek.

Men aýdym aýdamok, men şu wagta çenli bir aýdymym çykaryp göremok, zadam edip göremok. Hawa dogry, köp aýdymlarda men adym diýlip geçýärler. Sylag da, sylag как бы şu member ýaly-da, şoň bir gatnaşyjy ýaly, şu şoň oýnuň içinde menem düşündiňizmi? Şu rep oýnuň içinde men rep aýdamok. I näme üçin repçi diýip pikir edýärler köp kişi sebäbi

Aýdymçylaram bar, şo aýdymlaryny halasam imitasiýa etmek şo aýdyma özüm ýaly fanatda menem fanat şo nemäň şoň üçinem men şony edesim gelýär edýän i awa şeýdibem şo şo internet internetde şo wideo bölejikler şoň ýaly imita imitation wideolar ýaýraýar ýaýraýar i käbirle köp bilmän soň reperim ha diýip pikir edýär sebäbi şo obraza girýän aýdymy şeýle bir gawy görýän halaýan

Şo tansa näçe ýaşyňda başladyň? Näliräk başladyň? Näme üçin bu Abdydaýylar ýaly repe höwes etmediň-de tansa höwes etdiň? Şo barada aýdyp berseň.
Tansa gdeta on ýaşymda başladym men bar gyzyklanp. Ors mekdepde okaýarkam brekdans komanda bardy Krasnowodda. Şolara neme goşuljak bolýardym. Men uldala men näçinji klasdymy bilemok. Üçmi, dörtmi. Oglala ýedi, sekizinji klaslydy. Ors mekdepde okaýan. Menem görýädim şan şony ýalylaryny. Ady sallam säjin geýinip zat edip gezip ýördiler de her kim görüp ýördi bar şolary şeýdip berenlerini. Menem kän halaýarym şolary inim etjek bolýan gruppasyna girjek bolýan almadylar näçedik alanokdyr aýtsaň diýdi kiçiräk zat zat. Ýöne ahyrda aldylar break. Ahyrda aldylar işotaý gatnaşdy mlaç komanda bolup ýaly girdik sebäbi olar bizden uldy. Nji kod döwürlik raznisa kän bolýar da bäşinji klas bilen sekizinji klasyň arasynda tapawutlar kän bolýar. E şuday gatnaşa gatnap gatnap brekden gitdik, soň brekden soň başga mekdebe girdik, o mekdep gimnastikany dowam etdik. Ay garaz bir zatda durmady, soň hip hopa geçdi, hip hopa 13-14 ýaşymda men gyzyklanyp başladym. Klipleri görüp, zat görüp, şöte şöte Poşlo poýehalo karoçe şol ýaly. Şam günem höweslenip dowam etdiňmi. Awa eee näme üçin näme üçin reper bolmadym awa şonuň arasynda gezip ýörün reper boljak diýsem hiç problema däldi mesele däldi Abdudaýyň ýanyna gezip ýörün çyly rep komandanyň içinde bolup bilerdim ýöne bilemok men ço ta şu mikrofon eliňe alyp ço ta zapis edip oýnaýan hiç bir neme ýokdy želaniýa ýokdy kän. Sen şo zapislara tans etmekden keýp alýadyňda gepiň gysgasy şo seň höwesiňdi. Aw aw edil şo şeý diýýärler. Me me nravil sluşat kak fanat kak kritik o takoý ýa bul bilýäňmi. Işim adym şolar ýaly men. Aýtjak bolsam indi boý mahal aýtsam dawaý bir edäýin diýsim ýok diýim ýaly ýogsam özlerim aýtdylar dawaý aýdym aýtdyr gir. Dawaý deňäk göreli diýip he. Seň obrazyň bar sen girýäň diýme gelişýäň zat edýäň. Ýok o adamyň nemesinden bar.

Darkroom Posse gruppa. Biz hemmämiz klasdaş. Hä, Darkroom Posse hemmäňiz klasdaş. Aý, klasdaş däl, paşti bir mekdepden. Bir mekdepden, näçinji ýyldady ol, bilemok, garaz. Iki müň bäşmi, daže ondan hem ir bolmagy mümkin, Mara. Biz näme türkmen rep? Näme türkmen rebu diýýärdik, bilýäňmi? Onda türkmen rep diýen zat ýokdy. Diňe diňe Azat Orazow bar ýa türkmen rep diýen zat ýokdy. Näçinji ýylyň gepi iki müň alty iki müň ýedi. Aý mümkin men ýalňyşymam mümkin sebäbi Artu Abdydaýew ondan ir başlady prosto o kän diňlenilmedi o mahalla bara haçanda eýýäm ýokarrak neme edip başlanda ýokarrak galyp başlanda biz neme etdik ýa diňledik düşündik o i goldap başladyk bara i o döwürle Diýste urla başlady. Diýste urla başlady. Abdy daýy eýýäm internete çykyp başlady. Aýdymlary has giňişleýin hem etip başlady. I şu zatlar karoçi şeýdip gidip gidip gidip biz gitdik da şo iki müň bäş iki müň bäş diýeli ýa mogu aşybaca plýus minus iki müň bäşden bäri ortaça iki müň bäş diýeli

Baýmy diýýärler. Ýöne şu wagt indi şo brend çykaramsoň baý diýip gysgaltdym. Indi indi köpüsi baý baý diýýär. Dogry bellediň şu wagt brende geleli. Baý diýip eşik brendiň bar. Näme üçin adyny baý diýip goýduňda? Şo adyňdan aldyňmy ýa başga bir sebäp barmy? Bo şu sorag bar maňa ýaman köp neme diýýär köp soraýarlar menem ýöne jogap berýän. Ýene bir gezem jogap bereýin şoňa kak eto na samom dele. Baý diýip men öz adymdan ulanmadym. Baý diýip näme etjek boldum? Men baý logo ýasamda ilki başda o baý gar ak logo däl, ilki başda alabaý çykdy. Alabaý. Men näme üçin alabaý goýdum? Gölüne-de bäş welaýat etdim mara. Sebäbi baý sözi diňe türkmen sözi däl, ol çurki halkyň, çurki halklaryň, Şo bir many berýär, baýlyk berýär. To ýest ol nagyt ýa-da materialnyý baýlyk däl. Ol adam Döwran mäti göwnüm baý diýýär-ä. Göwnüm baý, göwnüm baý, göwnüm baý. Meň göwnüm baý, göwnüm baý, göwnüm baý. Şonuň ýaly men şoly splaçit edip, birleşdirjek bolup, hemme adamlara, türki adamlara şony tanadar, düşüner ýaly, şo baý logotipi şeýdip nemetdim. E, alabaý, e, alabaý diýip geldi. Men hiç öz adymdan diýip neme etmedim, daşy pikirem etmedim. Soň kakto etdi vsýo skleýilos, tak polouçilos to, što baý diýip galdy bu ara. A, aslynda alabaý diýip neme etdim olara. Brend aklyňa nirden geldi? Sen baý, eşik brendi bilen başlaryn, bir zatlar ederin diýip, nirden kelýäňe geldi şo pikir? Tak pikir kak kak ono i jest diýeli darkun pose şoň agzasy hökmünde rep diňläp aýdyp aýdy aýt diňläp rep diňläp şu dwiženiýa aýdym çykarýas bir komanda biz gaty splaçony biz şumadym şular ýaly bilýäňmi biz şumadym şu şular ýaly biz näçinji ýyldan bäri ne nemedemzok belki käbirleriň aýdymy bir çykýandyr käbirleriňki şu wagt çykanokdyr ýöne

öz çykaran öz adymy çykaryp neme edip başladym. Aslynda Rossiýada okaýarkam internet magazynym bardy, baýdy. Internet magazyny, soň şo mahal eşiklerim çykarýardym, eýlen, beýlen, soň okuw gutaram, soňam diýýän, has giňişleýän bolup gitdi. Şeýdibem.
Şeýdibem başladyk diý. Gaty gowy baý ine. Ýene soraglaň Edil saňa geljek soraglaryň biri-de, baý futbolkany çykardyň, brend gowy ýöretdiň we şo futbolkanyň poddelka diýen sözüň türkmençesini-ä tapmadym, poddelkasyny çykaryp başladylar we bazara satlyga çykardylar. Şo, şo seniň baý brendiň, seniň biznesiňe näl tapawudy boldy?
Tak birinjiden aýdaýyn baý baý biznesi bar o diýen bir girdeji bolmady. Asyl maksat baý brend edilende şu öz halkymyň bir stili bolsun şu türkmeniň öz nagşylary bar öz taryh dizaýnymyz bar şolary modernizirowat etjek boldum. Modernizirowat edip halkyň arasynda bir öz bir üýtgeşije türkmenligiň üýtgeşije bir molodežnyý Moda format bira çykajak ol. Asyl şo plandy. Hawa satyldy menem birnäçe satdym ony o diýen kän satanok. O diýenem girdejem bolmady açjaň aýdaýyn. Nola nol hasap edäýeli daže minus bolmasa girdeji bolmady. Soňam bu zatlaram bilemok käbir adamlar dwiženiýa edip başlapdyrlar. Bazara çykyp başlapdyr. Ilki başda bazara çykyp başlanda suratyny gurapdylar soňam özümem gördüm bazarda. Iki tarapyn duýgy boldy. Hemem

Gowy däl taraby sen şondan peýda göreňok we seniň isleý islemedik hiliňde futbolkalar çykýa hili ýagny kaçestvasy tarapyndan gowy tarapynda o seniň brendiň tanalyp oty ýenede on sanak giýsede ýigrimi sanak giýsede sen peýdasyny görmeseňem bu meniň pikirimde ol

Reklama er erbedi Erbedi ýok, ýamany hawa. dawysy bolmaýa hawa aplauz da ýok neme tutyn ýöne hiç neme daňok men çykaramok ýan paçti iki müň näçe iki müň on ýedidenmi on sekizdenmi bäri çykaramok daşa daşa ýondan hem ir hiç wapşe ölüm edemok birnäçe sebäpleri bar näme üçin a ýöne çykaramzok karoçe bartler. Tam nesip bolsa diýelim aý. Garaşýas senem. Hawa nesip bolsa hawa nesip bolsa men öz nemelim bar prosta men birazjyk başgaça görýän öz proýektim Öz eşik tarapdan eger liniýa odežda liniýa boljak bolsa men başgaça görýän çykarsamam bir konkretnyrak bir bir ugurdan bir başgaça etjek bolýanda on ýaly apur tupur dälde. Tansy proýektinde TNT-de çykyş edipdiň sen. Ooo Derýa ata çekiň ýaly belläber çekiň ýaly belläber Nonstagesiýada çuwat.

Nähili agent? Ol proýekt bar-a, uçastik, men iki müň dokuzda boldum. Ol iki müň dokuzda on ýaly masştabynda däldi, şu wagtky ýaly on ýaly masştabynda däldi. Iki müň dokuzda biraz nemeräkdi ol bar-a, o diýen däldi. I, koneşno, tansiwalny nememe, nemäme täsir etdi. Her hili adamlary tanaýaň, her hili ugurlar görýäň.

Köne wideolaň birinde sen Saýt däli bilen bir araňyzda bir gep gürrüň bardy. We täze wideolaň birinde eýýäm sen Saýt däli bilen Waýs waýs dos. Näme etdiňiz, ýaraşdyňyz, näme boldy aýdyp berem bize şo gyzykly dara.
Obşin şu aýdanymda darkun pose reperlaram haýp etmeli esasy dis atýany dis edeýli i şeýdibem rep galmagaly galdy ýurtda şeýdibem rep galdy hip hop galdy
Gowy diňle haý haýp da gepiň gysgasy haýp. Hawa indi indi rep oýny başlady indi şonda köp köp kişi diňläp başlady neme edip başlady kanyeshna da saýp saýp bilen Zumer, Ol o döwürler duşmandyla, Reb, nemede, oýunda. Duşmandyla. Eminm, Koneçno, men Zumer tarapda, Saýk o tarapda. Eminm, Koneçno, bu logiçno, biz bir-birimizi halamzokdyk. Şo sebäpli biz halamzokdyk. Aýdymlarda plan-plan diýýäni üçin. I do takoý stepeni meň real gaharym geldi şo taýda-da. To što men öz şol wideoda aýdyşym ýaly, şony iň görsem diýdim, bar ýöne men şony görmedim. Men Dubaýda görüşdim o bilen. Aý eýýäm uje aradan bir on ýyl geçdi.
Awa ýöne wagtly geçdi, wagtly geçdi. Zumer Abdaýew eýýäm ýaraşdylar, eýýäm normal. Dawno ýaraşdylar koneşno, o eýýäm näçe bir bäş alt, bäş alty ýyldan öňräk ýaraşdylar, wse normalny boldy. Ýöne men entägem hiç koneksiýon ýokdy. Imенно saýt bilen hiç nämäm ýokdy. I kakto pouçil i aýdymlaryny diňleýärdim koneşno diňleýärdim eşitýärdim i aýdymlarynda eýýäm düşünip başlaýardym bilýän aý uže men aýşe uže nrawitsa pesne i aradyňam özem abdaý aýdypdyr bilýäňmi tipa aý bir ýerde karoçi men görüpdirin saýki ýöne men tanamansyranmyn salam bermändirin mara A meň ýadyma düşenok. Meň ýadyma düşenok. Nirde? Sebäbi kän görüşilýärdi Aşgabada baramyzda, Aşgabadyň aýdymçylary, reperler bilen görüşýärdik o döwürde. Bizem görüşipdiris. Menem salam bermändirin, ýüz el el uzatmandyryn oň. El ol ma el uzadypdyr, men el uzatmandyryn, men tanamandyryn ony. Ýa-da men beý ýadyma düşenok, ýa-da men tanapdyryn, özüm bilgeşine salam bermändirinmi? Men doly şu zatlar ýü men ýadyma düşenok. Şoň üçin ol şoňa aýdypdyr. Soňam soňam maňa bu habar zatlar gelýär, habarlar gelýär. Soňam men ka öz eşidýän to şto bärde bärde menem özüm bärde neme edýän ýazýan, ýany barýan şeýdibem ýaraşýas. Gül ýaly.
Gül ýaly.
Şeýdibem ýaraşýas, ot oturýas, gürrüň edýas. Gara normalny hemme zat bolýar. Hemme zat normalny.
Agzalardan köp gelýän soraglaryň biri. Abdydaý seň dostuňmy? Abdydaý bu wagtlar näme işleýär? Nähili zat etjek? Nähili planlary bar geljekde, maksatlary bar?
Men Abdydaýyň näme maksatlary bardygyny mara men hiç aýdyp bilmeýän. Sebäbi Abdydaý ol sungat adamy. Sungat adamlaryň konkretno bir zatlary ýok. Olar ýöne neme öz duýgularyna, tworçeskiý ylhamyna görä üdkäp, üdkäp, üdkäp öz şo ýol bilen gidiberýärler bara. Ony hiç ne neme edip bolmaýar. Ýöne meň pikirimçe oň proýektleri bar, sebäbi görşümiz ýaly aýdymlary çykyp dur. Aýdymlaram prosta ýaryp dur, indi soňky aýdymlary. Daže iki müň on üçde ýazylan aýdymla bar, prosta şu wagt mix-master edip internede goýuldy. O aýdymla bara içinden geçýän aýdymla olar.

O bir wine biri saçly biri lysy bilýäňmi.
Sakura başga näme boldy lysy. Näme fantam az diňe gözüňden gaşyňy aldy. Nebila näme boldy. Saňa näme. Hawa serdar ýüregiňem Şu firmany. Ýa-da, ýa-da podkol edýän biriniň üstünde, prikol tutýan zat edýän billem, atsyzlygyň üstünde prikol tutýanda, at bermän zat bermän, ýöne nämäň nämesine düşünip bolýa. Ýiti şu kellämdäki pikirler, nastroýeniýe billem, şu wabra, kartina düzülýärdi öňümde. Şu kartina realizować edesim gelýär. Bilýäňmi? Men, men waýner däl. Men blogerem däl. Ýa prosto, ne znаю.

Sport. Awa sport men men naprimer käbir aýtýarlar e plan plan ýaşdan geçdiň şu madan tans oýnap ber oňa diýip bara olam bäh menden üç dört ýaş kiçli şuny ýaly garyn ýörände zordan ýöreýä zat edýä a sportsmen oglan trenowka edip ýören oglan zdarow obraz жизни edýän maňa hiç haçan oýnap diýmeýä bilýäň maňa hiç oýnap diýmeýä i kak by dünýä serdişiň bilen üýtgeýä da da kak da kak haçu da kak haçu tak i delou ýa же Bu birinji meň pikirimçe sen şu wagt şular ýalak entägem diýeli dowam edýäniň sebäbi birinji bilen maşgalaň podyaşkasy meň pikirimçe maşgalaň gollamasa şu zatlary etmezdiň. Dogry aýdýaň. Dogry aýdýaň awa sebäbi nähili aýdaýyn saňa pahan-da dädem. Dädem u meni wapşe başga adam ol men üçin autoritet adam i on zanimat edýän zatdyry başga başga inžener da inžener streizi gurluşda şo ugurdan giden adam ýön ömür ömür boýuny işe dada beren i kada ikada ta koysin fokum moku yo yo tam su tam balagym aşakda ýyp a köp üçin diýeli ne serýozno başistwon da başistwon sluçy mogut was prinýat ne serýozno

Maşgala tarapdan goldaw bolmasa, sen näçe isläber, belli bir ýere çenli. Näçe dil bilýäň? Näçe dil bilýäň? We näçesinde arkaýyn gepleşip bilýäň? Tak, arkaýyn diýip diýmäýin. Tak, birinji türkmen, russkiý, angliskiý, turetskiý we arabskiý. Beş dil. Gepleýän.

Gaty baý öýdýän baý diýýä. Sen baýmy baý.
Ýok men baý däl. Men şda daşymdan baý asly aslynda men gedaý. Ýok ýok ýok. Du du dubaýda indi üýtgeşik iş edemok men pärde. Üýtgeşik iş edemok. Menem her kimiň edýän işini işini edýän. Obyçny iş. Her kim edýän işi. Onýanok bir.

Awa soňky soňky döwür aýdym çykaranok, ýöne men pikirimçe taşlanok. Pauza o, her her kimde bolýar o pauza. Sebäbi hiç hiç haýsymyz aramyzda ýa men rep taşladym diýip, men aýtjak dälin diýip ýok. Daşy men pikirimçe-de şony aýdýanlaram bar, aýtjak däl diýenlerim bar. Hakyky reper bolsa, hakyky sungat adamy bolsa bar.

Agzaň kim diýä ýa-da dam diýä.
Temistars Temistars kim bolsa Temistars. Şo nişta. Kepkam kepkam baý baý soňky kepkany alan Temistars. Nişta gitdik. Göçürilen aýdymlara näli seredýäň? Ýaňam şo barada zat etdik-dä bilýäň.
Göçürlen aýdymly aý. Halamaýan, goldamaýan. Sadda aýdyp e, e, geçesim gelýär-de bir zady. Ýöne e, kritika aýdyp durmaýyn-da. Ine bada arasynda oglanlar ba, который düzeldiler. Düzeldiler, şu wagt derejä geldiler. Gök galçyk aldylar. Et, etjek diýseň etip bolýar ekeni. Ýa. Sen hem kimdigine düşündiň dogry. Düşündim aga.
Est est to the bin nigga. Nige nige.
Diýe men şo oglany sylaýan. Men şo oglany sylaýan. Awa başyny başly bolupdyr ýöne öňki döwürde bolupdyr. O döwürle. Esti döwürle. Ýöne şu wagt nähili derejä geldi oglan. Dö Döwran Mätiň al prodýuserçilik edip oty. Aýdymlarym erbet däl çykyp oty. Meň pikirimçe ýöne et etjek diýseň etip bolýan eken Mara. Awa awa.
Ýöne ýeke olar ýalykly olar ýalykly ýeke tükki oglanlar.

tanaýan azdyr. Sebäbi ýyl ýyl ýyldan stiller üýtgeýär, naprawleniýalar üýtgeýär. Tanslar hem üýtgeýär. Duet bolsa Kida Kida the Great diýen biri bar. Kuti Off diýen fransuz biri bar. Şolar bilen duet e, edesim gelerdi. Şol şolar ýaly aýdym nemeler tansçylar bilen dünýä derejesinde.

Meň bir uçnigim bar Igor diýen. Igor tanýan men ha. Igor, Igor tanýansyň sen. Ha. Şu uçnigim bar. Gulluga gitmäkä gawy oýnaýardy o. Menenem geçýärdi o bar oýnaşy. Şu wagt gullukdan geldi, şu wagtam tansyna ýöne men görüp bilemok nähili oýnaýanyny bar. Şdana men şo diýip biljek. Türkmen YouTube kontentinde üç sany üýtgeşik kanal aklyňa gelýämi? Dogrymy aýdaýyn. Youtuba indini girişip başladym. Youtubdan diňe wideo seredýärdim. Döwran bar, Döwran Rejepov bar, Amerikadaky oglan. Ony gördüm hawa. Aram aram hawa aram aram et öňden edýär ol indi aram aram edýär ýatk edýär. Ony gördüm interwýu
hawa oňa söz ýok hawa. Şu taýda seň bilen razylaşýan.
Şodaýn ine ine şadyr ine zritillere aýdasym gelýär de ine gözüne geljek kan ýok edýän ine ýaş oglanlara kto daş ýurt okaýanlara ine size gowy maslahat şu wagt köp zatlar etip bilýäňiz türkmen dilinde öz bilýän diliňizde etip bilýäňiz diş taze geçip bilýäsiz sebäbi ýok redko az. Mümkinçilik bar, mümkinçilik köp. Mümkinçilik bar, gowja kelläňi işletseň, kelläň biraz napregat etseň mozgi.

Eee, UFC bilen gyzyklanýarym diýýäň. Men futbol ömür boýunça gyzyklanamokdym.
Ýok, men kiçikän futbola gatnadymam, oýnadymam futbola. Häzirem gyzykýan, ýöne öňküsi ýalak däl, şu wagt UFC meň üçin-de. Dowam. Toni Fergusonmy, Jastin Geýj?

Ezbiter. Ezbiter. Baýym, ine soraglarymyzy doly şekilde jemledik. Gepleşigiň soňuna geldik we e, seniň biziň agzalarymyz üçin, ýaş nesil üçin, tans höwesjeňleri üçin berjek maslahatlaryň, aýtjak goýjaklaryň babatda Diňleýäs.
Tak. Ýaşlar üçin. Bizä paşti otuza ýetdik bara. Paşti otuza ýetip barýas. Maslahat berjegim ýaşlara, wagtynlary boş sarp etmesinler. Esaslarem on alty, on ýedi ýaşdan ýigrimi ýaş, ýigrimi bäş ýaş arasy. Şu ýaşda. Köp zady öwrenjek boluň. Iň bolman bar iň bolman günde günde bir zat öwrenmeseňem ýöne bir zat bilip gal. Peýdaly bir zat bilip gal. Diýem habarly bol dünýäde şuny ýaly bir tehnologiýa çykypdyr, şuny ýaly bir ugur çykypdyr, şuny ýaly bir medisina çykypdyr. To ýes nemeli bol, budy proinformirowan iň bolman bar. Bir zat öwrenmeseňem Maglumat. Zehin tarapdan öwrenmeseňem, ýöne günde bir zatdan täze bir habaryň bolsun, bir zatdan Maglumatyň tehnologiýa bolsun tarapdan diýäň. açyşdan maglumatyň bolsun, naryň ştoby wagty bilen birek-birege gider ýaly. I kitap okaň. Öwreniň. Kim bol kim bolasyňyz gelýän bolsa şu wagtdan neme ediň. Bilýän durmuşda her hili zatlar bolup bilýär-de, ýöne näçe ir neme etseňiz, karar berseňiz kim boljagyňyza. Şonça-da ýeňil düşer. Belki soň ýene üýtgärem, ýöne bu opyt bolar eýýäm. Birinji beren kararyňyz bilen indi käk opytyň bolar. Ýa-da iň bolman ýagdaýynda şu birinji alan kararyňyz bilen dowam edip gidersiňiz. Ediň, bir zat ediň. Gyn däl, ynanaň, gyn däl. Beýniňizi birazjyk gaýrat ediň. Napregite mozg, zapishite, bir hatýa bir ädim ediň, ynanaň, indiki ädimde ýeňilräk düşýändir. Şuny aýdasyň gelýär. Paýman. Hemişe hereketde boluň.
Bärden Beýläk eçesim gelýän zat sen meň biraz dünýä serdişimiz ikimiziňki ýakyn näme etsede ikimizem bir bir epohaň adamlary diýeli birinjiden a ikinjidenem gyzykly boldy gepleşigimiz men meň üçinem gyzykly boldy agzalar üçinem gyzykly bolandyr diýip umyt edýän ýene bir gezek media tym adyndan saňa Köp köp sag bolsuňyz aýdýas we şeýlelik bilen gepleşigimizi tamamlaýas. Nesip bolsa ýene şeýle gepleşiklerde görüşeris diýip umyt edýän. Kak govoritsýa do vstreçi da. Da da sag bol. Menem şaýly bir aýdasym gelýär siziň kanalyňyz üçin da göz geçirdim seretdim da kontentiňiz zadyňyz. Et kit talantlar çyksyn da biraz talantly bolsun da bizde de gramotnyja.
Talantlar bolsun diýip niýetimiz şo şo niýeti bolanymyz üçin Ýaş talantlar diýip gepleşik açdyk bilmedim gördüňmi ýokmy konkurs geçirdik üns hawa üns beren zadymyz has üns beren zadymyz türkmen dilinde aýdym aýtmaly köpräk türkmen aýdymlary aýtmaly milli aýdymlarymyzy aýtmaly düşünýäňmi has üns beren zatlarymyz.
Göramok göreýin. Media tm-da mi? Hawa media tm-da. Bizem nokat goýýas o zatlara şoňk ýaly Kak gowaresi granicasy çägi bar şo çägine görä hereket edýäs dä. Bolýa baýma ýene Hany boldy brat sag bol. Görüşýä men saňa sag bol diýýän Mejit madyndan ýene saňa sag bolsun aýdýas görüşýäs özüňe gowja seret habarsyş habarlaşýansak. Saglygyn kop sag bol daway brat saglygyn.
Şeýlelik bilen dostlar ine görşüňiz ýaly gepleşigimiziň soňuna geldik. Baýma bilen gyrkylja gepleşik etdik we size ýene ýatladasym gelýär, Baýmanyň hem instagramyny belläp geçiň. Baýmanyň instagramyna-da agza bolup bilersiňiz. Wideony halaýan bolsaňyz laýk tesir bilýäňiz o zatlary we ýene diýjek bolýan zatlarym